Ok nyadi selamat betemu kitai ba siti program ke baru ke digaga aku iya nya penti pemali kitai Iban. Nyadi kitai Iban nan sigi mayuh penti pemali tauka adat asal kitai Iban mesti dititihka. Enti kitai enda nitihka adat asal nya tauka penti pemali nya dia kitai deka tingang penusah baka ambi ku chunto kitai deka puni. Nyadi sekali tu kitai ka ninga ka cerita ari apai enggau indai. Nama penyadi enti kitai punik? Punik reti enti ari nganti kitai ka makai, tang kitai enda nyadi makai udah nya kitai lalu nurun ka tanah. Nyadi sekali tu kitai deka ninga ke cherita aki indi kitai dulu suba iya nya cherita ti amai nyadi iya nya cherita aki empauk ti nyadi ba tubuh iya empu iya nya ipar iya ti punik. Punik enda nyadi makai ti ngujungka iya nya tadi lesi ba badi. Di bunuh Remaung enda tu kitai ninga ke cerita aki empauk di tusi apai enggau indai ok cerita aki empauk.
Nya maioh sebut ka hau. Nyadi sebedau aku tadi ngemanjai ka berita aki empauk tu tadi aku minta ampun ulih berita tu kira aku dah lama nyadi sema iya bisi salah au minta ampun la nyadi aku ka ngenang iya ulih. Kebuah aku ngena tau ulih nya tali sigi aki nek ti aku empu ga sentang berita ke empa uak tu aki empa uak tu beban aki empa uak tu. Beban enggau perau. Aa beban perau nyadi ban atu alu bala tembu nyadi ban anu kimet da sehari da tembu pia ku iya. Nyadi bini iya nanya iya, Nama deh mai bekal pia ko bini engkau ti? Enda ko tau mai bekal ko iya ulih nadai lama da engka kena sengah hari tembu iya agi. Pia ko ke empa uwa tu. Au. Ati pia nya engkau ti. Ngaji ngachau ga ati enchi mit da pia ko bini iya. Kami tu ulih tu nyembi ko empa uwa. Au nyembi padi.
Seduai madik iya enta madik iya dara. Madai berdai. Madai berdai tu tadi. Jadi ari nya nya tadi iya ngenang penti pemali kitai mensia utai ke enda tau enda dikeh enda tau da kerja kitai. Jadi ipar ake te berdai tu tanya madai iya. Lama amai empa wak tu. Tu nya sengari ari bedau pulai pia ku iya. Nyadi iya nyuang ke sano. Beka lauk pia legi ku nganjung ke iya pia ku nama tua tu nyemi di sano pia ku iya. Iya nibuh legi ku ngemata ke manuk pia ku berdai nya. Au makai bedau ga nibuh Nadai ko lama dagi pia ke malai ai nya tu agi. Malit dara malit dara berdai tu ipar empau ai. Nyadi kelia tu ento diau a kedi ga nampung engku nya tu agi ngingat ke kin agi. Lalu bejalai ni siko nganjau bekal nganjau bekal ka kin ba mua. Datai ira ranti rantai jalai enta deh agi. Enda bembukai. Alu ira kerja ke maoa ia. Alu dipa remaun dia. Tegal ia puni. Tegal ia puni. Puni ikau makai dah tu. Nyadi makai dah. Enda nyadi makai. Nadai aku enda enda aku makai. Enda lama aku agi. Iya ku iya ulih ja. Udah makai agi. Menyisar semua rindu baru menyisar. Aku menyadi berdai tadi. Anu madi. Penyat. Enda datai din ni. Enda datai pagi empu. Engka tengah jalai.
Engka tengah jalai. Dia kerja kemauan mati mutuh.
Dia bunguh. Remawang nya.
Huh.
Nama ti ku nai amai ka ke bau ah. Nama perengka tu nyi sengari hari. Polai ku tu ke ai tembu ke ban iya. Ban ake bau ah enda deh. Polai tu peda ke bukang madik berdai nya tadi madik ipar dara. Ipar dara. Pala enda deh. Apu besuk te nganu tu ke ai nama menganu tu. Pia baka ni aku berunding ba tu. Ku Hakim tau ka. Titih aku bai berusuh, bai ke nama, bai ke jelu, bai ke andu. Ti titih aku meh tu ku iya. Enggai ku meda baka tu ku iya. Bukang lalu garing dia meh. Pala iya nadai. Titih titih deh titih ati ati tau te. Hakim tau ka deh emang.

Ti kumbai orang semak bandam. Bukit sekabu.
Semak bandam nya. Tapi meda intama batu. Tama lubang batu. Tama lubang batu.
Au, tama lubang batu punya besai lubang batu. Baik kantu ba kejilu siti sia aku mento kaki empa uak. Au titih tama lubang batu enda. Petang enda lama ari nya nyeng nengeri orang.
Ari menua orang.
Aku nama tu nama menua tu. Kaki Mempawak yang tadi. Kian bedatai meh di nya rembuh dipendai orang. Bedai enu siku mani. Nai lalu Mempawak ko. Lalu kitu mani ngaku ditu. Ko. Marik bawang tadi. Auk meh sika lalu ngerumah kita mah ko tu. Pakai bawang. Marik bawang.
Auk ti nganti dia. Ngelik dara iya.
Ngelik dara ari bawang. Lalu berjuang kecit aki aki bauk nya tadi. Lalu terengkah apai indu nya. Ari seberai.
Ngah seberai. Kering aki aki bauk ke pelia. Kecit ari seberai. Lalu terengkah seberai. Mandi semua dah mandi. Dek Putu ko madik ari Pawong nya dek enda sama ngapa iya menyadi aka aku mangeh amai ko iya tak iya ngagai dia ko iya nyu bejalai ko iya aku tama ke bilik deh aku terus deh aku tama ke bilik lagi ko iya nitih ka aku ko madik ari Pawong nya tadi au meh ko aku empa uwa udah suai manik semua nyau meh suai niki ko iya meh. Niki ke rumah baka nya. Datai dibilik, tama ke bilik. Udah tama ke bilik semua inya bengah siko iya makai. Udah makai. Ake empouk je sida bela makai, bela makai setengah hari. Udah nya ke makai semua dek kenya lagi ku iya ake te aka ko mangeh amai ku iya nyuka datai da iya ku iya. Ngalih hari tu datai lagi ku iya. Amat ngalih hari iya sida datai, datai dialai iya ko. Ko Mary Remaung nya tadi. Di nyata orang ngadang di ngenti naku bai naku di di ko iya. Taku lebuh ketu ko iya. Tegul tebit. Satu ku kanyit. Dua ku empit ngenti iya pia. Ngebi tinggi agi lagi. Em. Tegul tebiet pia aku dei. Dua aku embiet. Tiga aku kaniet pia aku dei. Lama iya nimbal ni. Tinggi agi enggau Kim Kong Ua tu. Tinggi belama.
Tinggi belama agi legi nimbal iya. Ko nyadi ari Mawang nya ngajar iya. Nyadi dek nukang pindu legi. Nya dalam jerungkang ku iya. Tama nya jerungkang.
Au jerungkang sangku ah tanam nya dia duko tanam nya dia. Au dipa ke mau pindu.
Au dipa ke mau pindu.
Uhh. Dia besampi lagi duko pulai sarung ko pia ko deh. Ko ngabi tamawa nya tadi ngajar iya. Sangku ah pulai sarung. Anang anu aku anang achau aku. Aku nadai dosa ku. Ku ake empa-uak nyin tadi pia ko sampi deh. Hauk ku ake empa-uak.
Indu nya ngajar ake empa-uak ngembi nya madi iya nya.
Meri madi iya ke madi indu iya nya. Udah deh naku lebih deh bae madi nyadi deh loko iya ke deh mantap iya lebih. Ko meh ade iya. Oh diajar iya mama ke iya. Diajar iya.
Nganang enggau loko deh. Ngante loko deh enda tepakai ke iya. Enggau loko iya empu. Nya kena deh mantap deh lebih. Ko madik iya, auk meh. Dia ranjil pulai di anak diki, anak dungki tu baru. Ko menyadi deh maung nya ngajar. Asma udah munuh menyadi entri. Anak nikal ke baru ngambi pala indu nya. Auk, anak diki baru. Terus pulai. Auk terus pulai di ngaban ke iya. Ngaban kepala iya. Ko menyadi nya tadi ngajar iya. Auk meh. Ko. Aku bawa enda deh enggau kelama datai. Datai rumah wong enda deh. Pun lau ku iya, nama tu bau mensia ku iya. Dia nanya nyala mendia deh anang nenda ruah mensia nya dia ku iya. Asal penusut dia ku iya. Ko rumah wong enda deh. Nemu rumah wong nya.
Nemu nemu bau.
Bau iya.
Iya nemu bau. Au maka ku iya agi nginsap iya deh. Sia suh penusut meh legi ku iya. Berandau enggau dek dia. Ku nya dek iya. Nya pan surat tu meh. Ke entawa iya tadi. Pan surat. Mun nya ku Sampi nya tadi ke. Sampi ake entawa iya tadi. Uhh. Loko pulai sarung. Sampuh pulai ke sarung. Nadai ngacau aku. Nya ku iya. Ke debar meh loko sampuh nya tadi. Nadai ngacau iya. Nadai nganu iya.

Iya nyalam ri empu nyabak meda ipar pala ipar iya.
Naku tua ku iya baik engo iya naku au meh naku diambe di pala iya tadi. Remawang nya meh kembijai di pala iya tadi nat ipar ku nya ake paguh anan di pala nya pia ku dulu tegul tebit ku iya.

Empat aku empit. Nya lima ku Anit, ku aku iya mbawa tu. Ha tinggi nya lama tinggi lama tinggi lama au tinggi lama sampai sepuluh sepuluh ti tiap seluai nya tadi. Au taku seluai nya tadi. Eh nya peluh nya tua tu. Marik tua. Kait ke iya pala ipar inya tadi. Kait ke maong tadi. Marik tua peluh. Mai doko. Pang. Beli nyu tinggi bela mak deh kena aku. Jako deh enggau aku. Ko Remawa nya tadi. Mema mak deh nya deh mema mak deh. Tinggi enggau aku bela mak deh tuan. Nya mandi seduai. Bedau agi peluah ku iya. Dulu ditu dulu tuan. Mata mata tebu tuan makan tebu ku iya. Au meh aku bawa.

Dempa iya mih suak ke hari ake bawa iya lepo tadi dempa iya tebu nyuang le lengak ngelengak tebu tadi ngunyah tebu ke singgah ake bawa loko remaung tadi kena nyimpung pala remaung tadi kena nyimpung pala remaung nyu pala remaung nyu laban loko ake bawa enda makai remaung enda makai enda makai iya.

Udah nya pulai mih naban ke maung iya tadi. Pulai naban kepala iya. Agi dian nya besayung pala pala maung iya tadi. Nya pansut meh menua kita tu nyemit. Tau pansut orang Lubang nyemit? Au nyemit baka palai jelu. Au. Haa. Nemu ditu nemu iya agi meruan ke ni. Datai rumah tadi. Nyi madah ke orang nyi begau meh orang. Bela ipar nya parai, iya madah ke ipar nya parai. Remaung nya udah buluh remaung. Pala remaung udah lebai iya. Nya berita ke empoa. Nemu nya bekeni ko. Sapa orang ke peturun kitai ke ngibun pala remaung enggau duko remaung nya ari? Ko. Iya ke ngibun pala remaung nya tadi. Nya mah ayat ayat tu sono sonua. Sono alai. Ha sono. Dini menua sida amat lubang tu sebab meh. Subat di batang ai tu orang. Ha di batang ai. Ha nyadi turun ke tai. Iya nya tadi.
Dia nya tu ke skim sekarang nya. Oh nya pindah kiak sida asus skim sekarang sekarang ke diatu. Ha sekarang ke diatu. Di batak raja ke iya. Batak raja suba.
Kiak sida iya. Kiak sida iya.

Ti Cimit ngah ku tinggi Cimit. Ba skim Sekerang dia tu.
Oh skim Sekerang dia tu. Nyadi bala kitai di skim Sekerang dia sapa kita ke ngelala aya sunuk enda ada salah kita komen tauka ngiga aku lah laban kitai ka meda nama utai ke disimpan uhh ari turun aki empa wak tu suba iya nya pala remaung enggau

Nyadi nya meh cherita pasal penti pemali kitai Iban enti kitai kita tarik lebih agi enti kitai bejalai ke tanah anak seh sekali kitai ngelanggar pantang penti pemali laban penti pemali tu chukup beguna ngai ke kitai tu ditinggang penusah maka tu tarik ketegal iya puni lalu iya di bunuh remaung nyadi utai tu cherita ke amat cherita ke meh nyadi ba aki kami suba nama aki Ake empower tu suba eh ke deka bukai nya ke deka angkat ngapai negeri ke diatu. Iya nya iya empower lebuh subuh nya lelaki endo au nya nya enda angkat nama nya. Enggau ke sak ke berangkal suba baru dua kali betunggal. Ake empower nya baru dua kali betunggal semak enda dua kali enda jauh ah enda jauh ah nya ake empower nya ake empower ke sida ake berangkal. Enda iya.
Dua kali tunggal.
Au. Bedua kali iya tunggal. Au. Ake berangka nurun ke apai. Nyadi ake berangka tu tadi apai sida ake apai kita. Apai sida ake lembang. Au. Nyadi apai kita indai ake lembang. Ake kami. Nya ulun pauk betunggal kita nya tadi Lebuh Subong nya ngangkat ke nya. Oh nya. Kami ira nemu beturun. Tu rumah pauk Lebuh Subong. Ngangkat nama ake pauk nya dalam cerita tu tadi. Au. Nya terang gaga Amir nemu beturun kitai pia ko Apai Binau nya suba. Apai Binau nya suba. Apai Empau wak.
Apai Bujang nya Empau wak. Okey nyadi nya meh naka cherita kitai pasal Penti Pemali Rumah Panjai ti enda tau enda dititih enggai kitai tadi ditinggang penusah.